Modimo wa rena, re ipea pele ga sefatlho sa gago mo mesong ya letšatši la lehono. Tloša poifo le letšhogo le le aparetšeng lefase ka bolwetši ba COVID-19 gomme re tsebe gore o setšhabelo sa rena. Thuša dingaka tša rena gobane di hloka boroko bjale ka ge di sa hwetše pheko ya go alafa, efela re a tseba gore Wena o tla arabela dithapelo tša rena ka moka mo nakong ye e tsebago ke Wena. Re nee ditšhegofatšo tša lengwalo le ke yang go le bala, gomme le tsene dipelong tša banna le basadi ba ba yang go le kwa. A Moya o Mokgethwa o tsene ka gare ga dipelo tša rena ka moka. Ke kgopela tšohle mo Leineng la Morena wa rena Jesu Kriste. Amen. Bana bešo Moreneng, ke le dumediša mo leineng la Morena wa rena Jesu Kriste. A re theetšeng lentšu la Morena go tšwa pukung ya bobedi ya Bakuranta chapter 4 from 16 to 18. Tabataba goba theme e re, Maatla ke go tseba letago le le tlago. We must not be discouraged in our walk with the Lord. Ditemana di balega ka tsela ye. Ke ka lebaka leo re sa lapego. Le ge motho wo wa rena wa ntle a onala, motho wa teng o fela a mpshafatšwa ka mehla. Gobane morwalonyana wo wa ditlaišego tša lebakanyana o re ruiša lehumo la letago le le sa felego le le fetišago tšohle. Go tlo ba bjalo ge re sa late tše di bonwago ka mahlo, re lata tše di sa bonwego. Gobane tše di bonwago ka mahlo ke tša lebakanyana fela, mme tše di bonwago ke tša neng le neng, they are eternal. Bakgaogelwa ba Morena, pele re tsena ditemaneng tša rena tša 16 le 18, e reng ke le lemoše ka mantšu a moapostola Paulo mo lengwalong la Bakuranta a thomang ka ona ge a re, Ge re na le kgaogelo ye e tšwang go Modimo, ga re lape.

Moapostola Paulo o bolela gore le yena o kile a gahlana le mathata bophelong, mathata a kileng a nyaka go mo tswallela ditsela tša bodumedi. Efela ka kgaugelo ya Modimo a tia matla. Malapeng a rena ba bangwe ge go le boima ba tšhabela malapa a bona ka lebaka la mathata le maima. Ditemana 16, 12-17 di re hlalošetša ka maikutlo a rena a tumelo go Modimo mo maemong a a boima a re kopana le ona mo bophelong. Ga re a swanela go lapa le ge re ka lebana le mathata, bana bešo. Motho wa rena wa ka ntle ke mmele o re o bonago ka mahlo. Motho wa ka gare, the inward man, ke motho wo a mpšhafaditšwego ke Morena. Ngwanešu, Lengwalo le le re hlalošetša gore ge re sepela le Morena wa rena ga re lape, we don't give up, we don't quit. Bophelo ke leeto. Ge re dira tšohle re kgopela Morena, mabothata a re gahlana le ona Morena o re tlošetša ona ka go re kgaugela a re nea matla le bohlale. Mo nakong ya bjale ya lockdown, bontši bja rena re tšhošitšwe ke bolwetši bjo bo tlhasetšeng lefase ka bophara e bile bo bolaya. Efela re se lebale gore re bitše Morena gobane yena o na le dikarabo ka moka. Mo menateng le matshwenyegong, Morena o na le rena and he's always available to us. When you consult with him, you don't need to queue and you don't need to make an appointment because he is always ready to accept you. Le ge dikereke tša rena di sa bulwa, Morena o na le rena ka mehla. Molaetša wa temana thero o re, Le ge motho wa rena wa ka ntle a onala, ga a lape. Gomme re mpšhafatšwa ka mehla. Mabothata goba malwetši a re aparelang gona bjale ke a nakonyana feela. Molaetša wa rena wa temana ya mafelelo o hlaloša gore tše di bonwago ka mahlo bjale ka mahumo, go ithabiša, le tše dingwe tše re ka se keng ra bolela eh, maina a tšona, ke dilo tša nakwana fela. Bjale nna le wena, ngwanešu, re swanetše go ba le tumelo le kholofelo, gomme tšona di tla re iša bophelong bjo bo sa felego. Lengwalo la Bahebera chapter 11 verse 1 Le bolela ka tumelo le kholofelo e tiilego, bana bešo, a Morena a šegofatše mantšu a le a kwelego. Amen. A re lebogeng Morena ka temana thero ya letšatši. Modimo wa rena, re leboga Lentšu le le phedišago le o re kgethetšego lona. Ntle le wena, Jehofa, bophelo bja rena bo ka re imela Ke a re nyamiša, gobane ke wena o tsebang se re se hlokang. Re tiiše tumelong ya gago gomme o kwe dithapelo le ditebogo tša rena go wena. A Morena a le šegofatše. Amen.